Hello abusuafoɔ mema obi biara akɔ aba wɔ Ɔbaapa Recipes so. Ɛnnɛ aduane a yɛbɛyɛ yɛ bɔɔdeɛ ampesie ne nkontomire. In fact bɔɔdeɛ ampesie yi asonson yie papapapa ɛɛdɛ nso so ɛna ahoɔden nso wɔ mu. Ɛnnɛ mese nkɔ baabiara o, nkɔtɔ aduane nso wɔ abɔnten. Mesrɛ wo fa akonnwa tena ase na bra na yɛnoa aduane. Ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no, yɛde nkan de nsuo asi gya so amena ahu kakra. Nti yɛde yɛn nkontommire anaa yɛn spinach no bɛgu mu. Yɛwie a yɛde yɛn mako nso ayɛ dɛn? Ato mu. Mepɛ nkɔnsusuae yie pa ara nso seesei a me ne wo kasa yi, menni bi wɔ hɔ nti mebɛ use peas de afra. Na peas no wo use de fra a, ɛte sɛ nkontommire pɛpɛpɛpɛ. Nti wowie no na wabua so na wama no ahu. Aha yi yɛ bɔɔdeɛ. Ɛne sɛ bɔdeɛ ampesie deɛ, sɛ woba a, wɔ sɛ wonya bɔdeɛ a ano nsuo ɛɛdɛ. Sɛ ɛwɔ Ghana anka ɛbɛnya apem, ahaa, apem deɛ wode bɔ ampesie a, ɛyɛ kama paa. Ɛnsɛ sɛ ɛsane sɛ yɛwɔ akwantuo mu no, yɛwɔ bɔdeɛ wei na ɛbɛyi su. Saa bɔdeɛ wei nso, wobɛtumi de ayɛ dɛ, de awɔ fufuo. Na mesee yɛbɛyɛ no kamakamakama paa na yɛwie a, ɛbɛsonsomm ayɛ te sɛ apem pɛpɛpɛpɛpɛ. Nti kɔ so ara dwa wo bɔɔdeɛ no. Wodwa wie a, make sure sɛ mesrɛ wo a wobɛyiyi ho yie. Ɛsiane sɛ ɔbaa pa deɛ woyɛ w'adeɛ a, ɛwɔ sɛ woyɛ na ɛho te. na ɛyɛ kama. Enti saa bere yi a yɛadwa ɛboɔ de awie no, yɛn a yɛwerɛwerɛ ɛho no nyinaa, sɛ wowerɛwerɛ ho no a, ɛboa ma borɔdeɛ no yɛ dɛn? Ɛsonsono na ɛyɛ kama ankasa. Wo deɛ, sɛ wo try this side wei wie anaasɛ ɛnnɛ koraa ne first time a wode yɛ saa aduane yi bi a, wo ankasa wobɛdi ho adanseɛ. Sei na me maame de tetee me, enti sei nso na mepɛ sɛ mekyerɛw na wo nso wuhu nea obesi ayɛ dɛ, ayɛ wo bɔɔdeɛ na wo noa a asonson na ayɛ kama na ayɛ fɛ. Enti awerɛwerɛ ho awie no, na mese yɛde agu nkyɛn. Seesei nkontomire no ayɛ dɛ? Ahu. Enti ɛwɔ sɛ yɛkɔ kyɛke na yɛhwɛ right now baabi a aduru. Sɛ woahwɛ nkontommire no aben kama. Enti wo deɛ yɛmmua so kakra na yɛndu mmiagya no na yɛmfa nsi so. Te sɛ bɔɔdeɛ no so waa wohwɛ a bɔɔdeɛ no yɛadwa, yɛawerɛwerɛ ho kama. Enti apem ampesie deɛ na ne sɛ wɔdwidwa wo bɔɔdeɛ no na wɔatwitwa mu na ayɛ kama. Anaasɛ wobɛtumi nso atwitwa mu nkuruwa nkuruwa sɛdeɛ ɔsi pɛ no biara. But me deɛ no sɛ metwa mu sei a ɛben kama na ɛben ntɛm nso so. Ɛna afei nso sɛ woredi a ɛyɛ easy. Ɛsɛ aha no yɛdware bɔɔdo no awie no a yɛapaapae mu no yɛbɛhohoro ho na ayɛ fɛ. Wei nso boa yie paa ma bɔɔdo no wonoa a ɛsonsono. Seesei sɛ wohwɛ ha se a, yɛde yɛn nsuo si gya so. Nti yɛbɛsɛ sɛ yɛbɔ odi no nyinaa yɛ dɛn? Yɛde agu mu. Ɛnna yɛde kosua nso bɛdi. Nti wowie no a wohoro kosua na wode ato mu. Na wode nkyene apete ho. Mhm, na wowie a woabua so na wama no ahu. Sɛ woba this side ha a, yɛn kontommire no ayɛ dɛn? Aben kama. Nti seesei no yɛwɔ fermented fish anaa momone. Ese kontomire deɛ woyɛ a na wode mɔmɔ no twi mu a ɛma n'ani yɛ hwam ɛna ɛsan so ma no yɛ dɛ ɛyɛ dɛ nti sei na metoto me mɔmɔ ne wowɔ kwan bi a fa so tototo mɔmɔ ne biara a wobɛtumi nso ayɛ dɛ ayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ nti awie ha sei na nkontomire no abɛn no yɛba bɛtwi mese mia wo nsam ɛnyɛ akwadwerɛ wɔ ho na twi na ɛma no nyɛ kama. Biribi sei no sɛ wotwi a ɛni sɛ ɔma no fi bebree. Ɛwɔ sɛ ɔma no yɛ deɛ epiepiem. Ɛsiane sɛ saa ɛna yɛyɛ no. Nti wowie na wode wo gyeene atwim na wode wo nkyene kakra apete so. Yɛn no sɛ wotwi a ma no mfi bebree. Ɛfra yaa pɛpɛɛpɛ na wagyae. Ahaa, ɛnsɛ sɛ wohwɛ deɛ ɔbaa pa reyɛ no a, saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ. Nti wawie na wode momone no a watoto no anaa fermented fish no atwim. Mesi abomi ayɛ hwam papa. Wowɔ ha ka wobɛhu the way a abomi yɛ dɛ ɛsi tu. Mese ɔdɔfoɔ aduane wei ɛyɛ very quick and very easy obiara nso bɛtumi ayɛ dɛn adi bi sese sɛ woba ha sei no a bɔɔdwe no ayɛ dɛn abɛn sɛdeɛ ɛbɛsi asonsɔ ho anaa sɛdeɛ maame anaa nana si kyerɛ me na ɔse wotie ɔbɔɔdwe no wie a na wode asi hɔ hwie sunwunu kakra gu ho na wama no asonson ɛsonson wie no a aha afei de na ɔyiyi afiri nsuonwunu no mu na wode agu nkyɛn. Sɛ wohwɛ borɔdeɛ no a, ayɛ fɛ. Ameme bebree, saa pɛpɛɛpɛ na yɛpɛ no. Nti yiyi firi nsuo no mu koraa na fa si nkyɛn. Seesei no yɛyɛ awie. Kakra na yɛaduane no ayɛ dɛn? Na ne nyinaa asetew. Seesei na yɛanya kosua wɔ nkyɛn no, yɛakye ngo so papa bi na yɛde agu so. Ngo no yɛamfa no kɛse ɛsiane sɛ yɛpɛ sɛ nkontommire no dedam na bi abiem no twitwam nti yɛamfa ngo no kɛse si ya pɛpɛɛpɛ na yɛpɛ no nti ayɛ ready no mebɔ a ɔbɔ deɛ nso ayɛ ready ɔtwitwa wo pɛ kame bi nso deɛ asi nkyɛn ɛno ano no wahu sɛ aduane no ayɛ akɔnɔ wei